A ta, fel y soniwyd yn sesiwn 1, da ni'n gwerthfawrogi eich bod chi fel ysgolion ar gamau gwahanol yn eich taith tuag at Cwricwlwm i Gymru. Ond da ni yn gobeithio bydd y sesiwn yma naill ai'n eich helpu chi i ddall y gofynion sydd angen i chi ystyried, wrth gynllunio neu os ydych chi eisoes wedi dechrau efo'ch proses gynllunio, felly bod hwn yn gyfle i chi fyfyrio'r hyn ydych chi wedi wneud hyd yn hyn a ella amlygu eich camau nesaf chi, ella wrth arwain eich tîm. Felly, nod yn sesiwn ni heddiw ydy datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm dysgu, ystyried dulliau cynllunio ac asesu, ac edrych ar ddulliau addysgegol ffeithiol o fewn y maes dysgu a phrofiad, a thu hwnt hefyd lle. Ond dwi'n mynd yn ôl unwaith eto, mae hwn wedi cael ei gyflwyno i chi rhai o'n chi oedd yn sesiwn i un. I'ch atgoffa chi o'r cilch mae eto, sef y cilch egwyddorion cynllunio. Um, Mae'r newidiadau neu'r diwygiadau i'r cwricwlwm yn ei gwneud hi'n hanfodol i ni ystyried pam da ni'n addysgu, be da ni'n addysgu a sut da ni'n addysgu. A dyna pam mae'r weledigaeth a'r dyhead yr emir ar gyfer dysgwyr yn yr ysgol ynde. Ac yn ystod y cam cynllunio cwricwlwm, mi fydd ysgolion yn canolbwyntio ar y cylch allanol yma, cylch pinc, pam eich bod chi yn addysgu rhai pethau. Mae hwn i ni gyd, dydy, yn ddull newydd iawn o gynllunio. Um, mi oedd yr hen gwricwlwm yn anrhadnodol, yn bresgriptif, os liciwch chi, ac yn benodol iawn doedd wedi gynhyrchu mewn ffeil ac yn deud wrthach chi be yn union oedd angen i chi ddysgu i'r disgyblion mewn grwpiau blwyddyn benodol. Mae'r Athro Donaldson um, yn pwysleisio dro ar ôl tro pwysigrwydd y pam yma. A mae angen i ni meddwl fo gwestiynu a chyfianhau'r rheswm yn gyson dros y pam da ni'n addysgu um, bob dim i'r dysgwyr lle. So mae'r enghreifftiau sydd yn, yn y cylch allanol yna, um, sy'n gallu dylanwadu ar y pam, yn cynnwys pethau fel blaenoriaethau sgogyfan, llais y disgybl, pedwar diben wrth gwrs, ac yn y blaen, anghenion dys, um, disgyblion unigol, gwerthoedd ac yn y blaen. Ond ella y byddwch chi, mae siŵr y byddwch chi, yn gallu meddwl am enghreifftiau eraill hefyd. Y pwynt ydy, Does na un gyrrwr mae rhaid i chi ddefnyddio, neu un sy'n well na llall. Mae'r holl ystyriaethau'n gallu lliwio'r weledigaeth a'r rhesymeg dros eich cwricwlwm chi. Ac yn ystod y cam cynllunio'r cwricwlwm, mi fyddwch chi fel ysgolion wedi nodi, um, mae'n siŵr, y dyla um, disgyblion ddysgu, be ddylai disgyblion ddysgu amdano fo yn yr ysgol, eich gwerthoedd chi, chi sy'n abod nhw. Mae ganoch chi felly y perffaith ryddid a'r hyblygrwydd i benderfynu beth sydd orau i'ch disgyblion chi yn eich ysgol chi. Ond y beth ydy pam fyddwch chi'n ystyried cynllunio holl elfennau'r canllawiau a sut maen nhw'n cyd-gysylltu ac yn cyd-fynd efo'i gilydd i ysgogi'r dysgu fel un jigsaw. Lle. Fel y gwelwch chi yn y cylch canol 'na, cylch glas, mae'r rhain yn cynnwys sgiliau cyfannol, y camau cynnydd, disgrifiadau dysgu, nepyn ohonyn nhw, a dipyn o waith dod i ddallt a chofio. Mae'r sut 'na sydd yn reit yng nghrombil y cylch lle, yn canolbwyntio ar yr addysgeg a'r asesu. Be fydd y dulliau mwyaf effeithiol i chi sicrhau bod y dysgu yn ddysgu mewn dyfnder? Mae'r gair dyfnder mae'n wedi cael ei ddweud dipyn o weithiau yn ystod yr awran nesaf. Sut mae'r addysgeg yn mynd i sicrhau profiad, y profiad dysgu gorau un i bob un disgybl lle? Sut y bydda ni yn sicrhau bod yr asesu yn rhywbeth parhaus dim yn rhywbeth diwedd blwyddyn neu diwedd, diwedd undeb, ond bod o'n rhywbeth drwy'r adeg, bod o'n ffurfiannol yn asesu ar gyfer dysgu lle, bod o'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y plentyn a bod y plentyn yn hollol ymwybodol o lle mae o neu hi arni hi. Ac hefyd, i fod o bod yr asesu yn digwydd cyn yn ystod ac ar ôl y dysgu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn gwneud y cynnydd gorau posib, achos mae dyna beth i llwyddiant nhw. Wan, ni'n ôl, sori. Mae yna lot fel y DDC yn gynharach, mae yna lot o derminoleg newydd yn does, um, yn, yn y fframwaith sydd yn helpu ni i gynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd. Be da ni wedi gwneud, lot o waith cofio, mae'n bwysig um, ar adegau, beth dwi wedi ffeindio, a ieu wedi ffeindio hefyd a'n cyfoedion ni, yn, yn cydweithwyr ni, ydy yn bod ni um, efo rhywbeth wrth law, wrth benelin i gyfeirio ato fo, wrth gynllunio lle. Felly, da ni wedi cynhyrchu poster un dudalen a tri sy'n rhoi trosolwg i chi o'r holl agweddau sydd ei angen ei ystyried wrth gynllunio'r dysgu. Mae'n bwysig bod yn bod ni fel ymarferwyr yn dallt yr holl elfennau hyn a sut maen nhw'n berthnasol de i'r meysydd dysgu cyn o ffordd, cyn dechrau'r broses o gynllunio. Mi yrwn ni gopi efo chi fydd i, fydd i yn y cyflwyniad, mae'n ddangos i chi wedyn lle fyddan nhw. Ond ta, un peth oedd yn cydweithwyr ni um, o'r cyfnod sylfaen yn ei deimlo oedd bod yna un agwedd felly ar goll yn y daflen A3, sef y cyfeiriad at yr agwedd galluogi dysgu. Rwan, dwi, dwi am eich tynnu'ch sylw chi at y rhan yma, um, a mae yn y ddogfen Cwricwlwm i Gymru cynllunio'ch cwricwlwm. Bach yn anodd cael, um, cael, cael hyd i fi. Ond um, na ni, mae, na ni, na ni reid dolen i chi allan. Um, fysa hynny'n syniad munud lle. Rwan, tynnu'ch sylw chi, dwi'n tynnu'ch sylw chi at y ddogfen yma, achos mi ydych chi fel ymarferwyr um, uwchradd yn mynd i ddod ar draws dysgwyr a anghenion dysgu ychwanegol. Um, ac ella A gella'ch bod chi hefyd yn mynd i weld y ddogfen yma yn reit ddefnyddiol, beth bynnag lle. Um, ond hefyd dwi'n credu i bod ti, mae'n elfennau yn hi sydd angen i ni gyd gadw mewn cof os yda ni, sori, os yda ni yn gweithio efo dysgwyr. Mae'n ta, Dwi am dynnu'ch sylw chi at dair elfen hanfodol sydd yn y canllawiau galluogi dysgu, sef oedolion sy'n galluogi dysgu, profiadau sy'n ennyn diddordeb, ac amgylcheddau effeithiol. Maen nhw i gyd yn elfennau sy'n gysylltiedig efo'i gilydd ac yn dibynnu ar ei gilydd, ac fel y bysa unrhyw un ohonoch chi yn tystio, mae'r rhain yn elfennau sy'n holl, holl bwysig, dim ots faint 'di oed eich plant chi 'lly. Mae'r rhyngweithio rhwng y naill a'r llall yn rhan annatod o'r broses addysgu. Um, Mae'r dydd ag egwyddor yn beth berthnasol wrth i chi lunio, ddylunio'ch cwricwlwm, ond hefyd mae eisiau talu sylw at yr agweddau yma. Chwarae a dysgu sy'n seledig ar chwarae. bod y tu allan, arsylwi a dysgu dilys a phwrpasol. Felly, oedden ni'n meddwl bod hwn yn rhywbeth pwysig iawn i ni dynnu'ch sylw chi tuag ato fo. Ac ella, fel o'n i'n deud, eich bod chi efo dysgu, dysgwyr sydd ag anghenion penodol sydd ddim yn mynd i gyrraedd y camau cynnydd um, o 1 i 5. Felly mae'r ddogfen yna yn un sicr i'w hystyried yn ddwys. Mae yna i mlaen rwan, a dwi'n mynd i stopio rhannu, dwi'n mynd i gyflwyno Tom i chi. Um, Tom Williams sydd yn gweithio yn Ysgol David Hughes. Mae o'n bennaeth adran addysg gorfforol Ysgol David Hughes Mae o hefyd yn bennaeth iechyd a lles ac yn bennaeth cynorthwyol ar uwch dîm yr ysgol. Mae o rwan yn di rannu i brofiad o o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Diolch chdi Tom, dwi'n meddwl bod fi wedi stopio rhannu. Wedyn i di rannu wan gobeithio.

heddiw yma, ges i gyfarfod sydyn efo Ieuan rhyw pethefnos yn ôl, um, a oedd eisiau jyst gweld lle oedd ni arni, a sut o'n i wedi mynd o chwmpas cychwyn cynllunio. A cychwyn da ni arni ar y daith, dwi sicr yn bell o fod wedi gorffan. Ond o'n i, nath Ieuan ofyn sy'n ni rhannu y broses athyn ni drwy. Os di'n iawn, dwi'n mwyn gwybod. Iawn, ond fel dwi'n dweud, dwi'n gorau mynd reit handi, ond os da chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau ar y diwedd, fe dwi'n ngorau i ateb nhw i chi. Um, so, y man cychwyn i ni oedd dadansoddi'r datganiadau'r un o'n bwysig yn y maes. So, efallai bod hwnna ddim yn glir yn fan ar y sgrin chi, ond be nes i oedd uwcholeuo'r terma pwysig o'n i'n deimlo oedd yn unieithu efo be oedden ni eisiau gwneud fan hyn o ran y, y cwricwlwm iechyd a lles. A wedyn eisiau rannu fo wedyn hefo adrana oedd yn dod o dan y cwricwlwm newydd, sef addysg gorfforol lle ni'n gyfrifol, um, yr hen abach mewn ffordd a bwyd a maeth. A be nes i ofyn nhw'n wneud oedd nodi be, be yn barod oedd yn taro rei o'r elfennau yma yn y datganiadau o'r hyn o bwysig. A wedyn o honna wedyn yn rhoi rhyw fath o um, syniad i mi lle oedd ni arni cyn cychwyn ar y cynllunio go iawn. A y cwestiwn yn gofyn yn hyn rili really oedd, oedd y ddarpariaeth bresennol yn mynd i helpu gyflwyno curriculum newydd? Um, ideally, swn i'n licio dweud, o oh, ia, gret, yndi, mae lot o bethau da ni'n neud, mae o'n taro lot o'r nodau, ond os di bod yn gwbl onast, yn y marn i, to oedd o ddim. Um, a be nes i basio oedd mae rhaid i ni newid y ffordd da ni'n mynd o chwmpas i. A eisiau wedi gychwyn edrych ar ddata, so dwi'n gwybod pan dwi'n dweud y gair data mae bobl yn dechrau offtio, ond hynna nes i. Um, so, ges i ddata o'r rhwydwaith ymchwil iechyd mewn ysgolion nes y Rwy'n ôl at hwnna mewn dipyn bach. Um, nath ni hunanarfarniad agwedd ysgol gyfan at les emosiynol a meddyliol. Nes i casglu llais y dysgwyr a dwi'n gwneud hynna'n aml iawn. Um, hefyd, consultio efo'r cyngor bwyd y ffitrwydd gen i fan hyn a hel barn staff. A y gwirionedd oedd, oedd y data mae'r gwybodaeth yma yn sail i'r cynllunio wrth symud ymlaen. Um, fath o'n i'n dweud, cychwyn efo'r data Sian mewn ffordd lle. Mae'r gwybodaeth chi'n cael, sy'n bod chi'n gwybod, dwi'n siŵr, yn hitio lot o'r um, agweddau fewn y curriculum newydd. Os ydych chi'n sbio ar y rhestr ar y chwith yma yna, ydych chi'n cael gwybodaeth am eich disgyblion chi ar yr agweddau yna i gyd. So bwyd, faint yn bita brecwast, faint yn bita ffrwythau llysiau, dŵr, faint sy'n yfed diodydd egni. A mae hwnna yn fyw i disgyblion o'ch ysgol chi ag o bob blwyddyn. So, o'n i'n gweld hwnna fatha adnodd arferchog i gychwyn cynllunio, os dwi'n bod yn holl onast, am bod pwrpas y cwricwlwm wedi wneud y plentyn yn ganolog de. yn y marn i, felly. A wedyn, mae'r data yna gyd yn seledig ar disgyblion gen ni yn Ysgol David Hughes. A mae data dros yr afon yn Gwynedd, Conwy yn mynd i fod yn hollol wahanol, dydy. Ond hwnna oedd y sail i gychwyn cynllunio fo fi. A y gwir yna ydy, mae gennych chi ffigurau fel ar gyfer y data i gyd. Sôn am sgiliau trawsbyncio, lle, dychwa, dadansoddi hwnna, mae'n dod â rhifedd i fewn yn syth bin, a heb orfod gorfodi dim byd. Ia, a hynna do'n i ddim eisiau gwneud hefyd, peidio gorfodi pethau i lethu. Chwa, yn marn i, mae hynna'n pointless. Os diolch yn gweithio, gret, ond peidio trio gorfodi fo i fynd fewn. Ond mae hwnna, dydy, chwa, da chi fo canran, da chi fo cyfartaledd cenedlaethol, fydwch chi weithio allan, mi beth bynnag, lle, um, o'n i'n gweld o'r reit defnyddiol. Yr elfan nesaf o'n i'n gweld fwyaf defnyddiol, mae yna enghraifft y gwestiynau yma o casglu llais y dysgwr. Mae hynna jyst yn rei esiamplau o'r cwestiynau nes i roi allan, um, a dwi yn gwneud hwn rhan bob tymor. oedd o'n fewnwelediad, os dwi'n bod yn oll yna, so o'n i'n dweud wrth Ieuan, mae o'r gyda'r peth mwyaf gwerthfawr dwi wedi gwneud. Dwi, wedi bod yn gwneud pethau, chyfo llais y dysgwr, ond sef i fod diwedd y flwyddyn er mwyn cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf. A os dwi'n bod yn onast, efallai bod y cwestiynau ddim rili really yn mynd i'w raidd pethau. Da chyfo, dwi'n gofyn cwestiwn yna, beth di'r darn gweitha fel addysg gorfforol? Hyn oedd ymhwnc i. Be fysa'n gwneud hyn yn well? Ac oedd rei o'r atebion o'n i'n gael yn ofnadwy o um, drawiadol, os dwi'n bod yn onest. Um, Dwi'n bod ôl, gysi fewn o lediad i be oedd y dysgwyr wirioneddol isio. Um, a be nes i wneud hefyd, nes i ofyn i'r adran bwyd y maeth, nid yr un peth, a'r adran ABAC, nid yr un peth. So bod gen ni darlun llawn rhi o be oedd y dysgwyr yn deimlo o'r gwersi oedd nhw'n gael yn bresennol. Ia? Um, a hwn oedd y brif gyfyddiad yna. Dwi'n gwybod os di hwn yn mynd yn erbyn be nath Gwenno ddangos gynnar y sgrin. Um, so dwi wedi newid o dipyn bach. Chwa, y prif ganfyddiad yn y farn i oedd pam bod ni'n neud y beth yma. Ia? Mae yna un rhicyn yn fanna dwi wedi adio yn y canol, sef i pwy da ni'n trio dygedu fo de. Y disgyblwn, y dysgwyr de. Nhw, nhw sy'n ganolog i bob dim yn, yn, yn y marn i efo fo. Um, so, dwi'n sbio ar y nodiadau fan hyn, dwi'n sgwennu fan hyn. So, pam bod ni'n cyflwyno beth o'n ni'n gyflwyno, be ydy'r pwrpas o'r gwersi a'r maes iechyd y lles. Y reality di, efallai yn draddodiadol, ni'n gwybod be ni'n mynd i ddysgu, os dwi'n sbio ar ran elfen addysg gorfforol, o, da ni'n mynd i chwech wsos bel droed, da ni'n mynd i chwech wsos ar rygbi, dwi'n gwybod sut dwi'n mynd i ddeud o, a we. Lle rili, really, oedd y cwestiwn yn cael ei ofyn pam bod ni'n neud o. Dwi'n mwyn gwybod, dwi'n mwyn meddwl oedd ar y pryd, os dwi'n bod yn onast. Enghraifft gen i, fi wedi gwybod yn yr ei athrawon addysg gorfforol yma, um, a mae'n gyfnod athleta. Picell. Iawn, mae o'n event, da ni'n tueddu i ddysgu, da ni wedi ddysgu fel enni. Um, yn gwybod beth da ni eisiau ddysgu, hefyd yn gwybod sut i ddysgu, ond doedd yr hysymau pam ddim yn gwbl glir, really. Um, hyn ella, hefyd bod ni ddim yn ystyried pwy oedd yn derbyn y wers. Oedd ni'n meddwl, o ia, hyn da ni wedi arfer wneud, da ni ddim trwy yr elfennau, na ni'n gwneud javelin, na ni'n gwneud shot, lle yn reality, ella da nhw'n cael 5 tafliau javelin mewn gwers. Ydy hwnnw'n rhywbeth sgil maen nhw wedi gallu gario drwad i adael ar ôl ysgol. Lle. Hynna oedd y math o gwestiynau ni'n ofyn. Um, a beth eisiau gwneud hwnna ydy, dychmygu fel cewch, fel arfer, neu'n draddodiadol sy'n gweithio o'r tu allan i fewn i'r canol. Ond beth dwi wedi trio wneud ydy cychwyn o'r canol a gweithio allan. So pwy ydyn ni'n dargedu i gychwyn efo? Mae gen i fi data y uh, Sian, mae gen i fi data y llais y dysgu, gen i fi data'r cyngor. So hyn a dyn ni'n dargedu, a hwnna sy'n llunio rili. Really. Pam bod ni'n neud o? Ia? A wedyn datblygu yr sut a'r beth. Hwna di'r prif ganfyddiad dwi wedi gael, os, os ni'n bod yn holl onast. A, a dwi'n meddwl bod o'r bwysig, hynod bwysig, os ni'n bod yn holl onast i, i gynllunio y cwriclwm yn symud ymlaen. Um, wedyn, lle da ni wedi cyrraedd wan? mae strwythur bob ysgol wahanol, dwi'n llwyr ymwybodol yna. Um, ond beth gennym ni ydy strwythur pedair, pedair gwers yr wythnos, lle mae yna dwy wers gweithgarwch corfforol, un gwers iechyd a un gwers bwyd a maeth. Mae'n edrych yn model reit dysgyblaethol yma lle ar bapur, ond y gwir ydy mae'n bach mwy o hybrid ydy, am bod fel sa'ch chi gyd yn cytuno fi, dwi'n gobeithio, sa, mae iechyd y lles yn elfen drwy gydol y dydd trwy dydd, dydy. Um, so hynna di gwersi ffurfiol nhw'n gael, ond mae'n cael ei integreiddio fewn i wasanaethau blwyddyn, cyfnod tutorial, um, yn ogystal linciau hefo misydd dysgu eraill. Ond be mae bob ysgol yn gorau wneud a be o'n i gorau wneud oedd ystyried yr adnoddau a'r staffio, mae sefyllfa pawb yn hollol wahanol dydy be ydych chi'n gallu wneud. Hynna beth sy'n gret efo'r cwricwlwm yn fy marn i 'lly, am bod dach chi'n mynd i lunio cwricwlwm yn seiliedig ar, cynta', be' mae'r dysgwyr isio a bod nhw'n ganolog, ond hefyd, beth sy'n realistig i chi allu wneud 'de. Um, a fama, da ni wedi cychwyn, dwi'n ymwybodol o lot o ysgolion sydd yn mynd ar ôl yr pum pawb yn llesol yma. Um, So, dwi'n mwyn gwybod os ydych chi gweld nhw o'r blaen, mae rhoi dim bach o amser chi ddarllen os ydych chi heb ddarllen nhw'n barod. Li. Ond mae hwn yn sail i'r cynllunio gan fi bob tro. So'r cysylltu, cymryd sylw, y dal i ddysgu, bod yn actif, a rhoi. Os ti sbio ar yr is-deitlan i gyd, dwi yn teimlo bod o'n taro'r nod efo i chi'r lles. Um, a wedyn, o ran y cysyniadau neu'r thema gwahanol dwi wedi mynd ar ei ôl, fel am ein edrych acw. So, da ni wedi splitio fo fesul tymor, lle mae'r pwyslais tymor cyntaf ar diffydd y lles gorfforol, bod yr ail dymor yn symud ymlaen i ddatblygiad personol a, a lles meddyliol, a bod tymor 3 yn edrych ar arweinyddiaeth. O ran yr tymor cyntaf mewn bach mwy o fanylder, y bwriad ydy bod ni'n cyflwyno y pimp awgrym llesol. Da ni wedi bod yn trealu efo hwn lenni, ond bod ni'n cyflwyno'r pimp awgrym llesol. Bod y dysgwyr hynna'n wedyn yn hynna'n asesu cadw dyddiadur o weithgarwch corfforol, diet, a bod ni'n dod â rhieni neu pwy bynnag sy'n adra fewn i'r drafodaeth yma lle. Um, so mae yna gyswllt efo'r cartra, dysgwyr i holi'r cartra amdan y pump awgrym gynllesol, be sy'n cael ei wneud adra i geisio datblygu'r pump awgrym gynllesol. Um, a bod dysgwyr, ond hefyd aelodau teulu yn ffrindiau yn gosod nodau hynna erbyn diwedd y tymor parthed y pump awgrym. Um, a bod na gyfeiriad i rhain wedyn yn y gwers sydd ar draws y pedair gwers sydd gennym ni. neu a bod yna gyfeiriad i'r pump awgrym yma drwy gydol yr amser. Um, a fatha dwi'n cadw dweud, y data siwr sy'n lliwio cynnwys y gwersi, chwa, cychwyn efo'r bwyr enghraifft data am ddiodydd egni ni'n ychel um, i gymaru efo cyfartaledd cenedlaethol. So lle da ni'n cychwyn arni o ran yr gwersi iechyd, da ni'n sbio ar diodydd egni. Ydan ni'n gwneud cyfeiriad hynna yn y gwersi ymarferol? Yndan. Ydy yna'n digwydd yn y bwyd y maeth? Yndi. Ydych chi'n dall, mae bob un ysgol yn mynd i fod yn wahanol, dydy, ond hwnnw fydd y targed cychwynnol i ni. Um, o ran sut mae'n edrych um, yn ymarferol o ran y gweithgaredd corfforol, um, fydd yna amrywiaeth eang o weithgareddau, um, am bod y dysgwyr wedi gofyn am hyn. Da ni mond yn mynd i deilio pedair wsos ar gweithgaredd a cylchdro, um, a pwyslais yn yr gweithgaredd yna ar ymgysylltu, profiadau hwylus, efo'r themau yn arwain yn dysgu yn hytrach rili really, na'r deilliannau sy'n gysylltiedig â gallu corfforol. A hwnnw sydd wedi bod ella yn ddreifar yn y gorffennol ydy, o, ebyn diwedd o wers, dwi eisiau chi allu performio overhead clear badminton, lle in reality ella bod angen symud o hynna, iawn, dwi'n gwybod eich bod i'r pobl traddodiadol bod hynna yn mynd yn ebyn yr graen dim bach, ond o'n i'n sbio ar hwylustod a faint maen nhw'n mwynhau. Ond bod y gwir ydy, un o'r cafliadau mwyaf ges i allan o'r um, gasglu llais y dysgwyr oedd y ffaith bod nhw'n teimlo bod nhw ddim yn cael dewis gweithgareddau. yn draddodiadol acw blwyddyn deg yn ar ddeg, efallai bod nhw'n cael dewis pa weithgaroedd o'n nhw'n wneud. Ond da ni'n disgwyl nhw adael ysgol wedyn yn 16, yn gwybod sut i ddewis y gweithgaredd, neu sut i ddewis y bwyd bywyd i wneud. So, o ganlyniad yna, dwi'n mynd i gychwyn yn gynt. Dwi'n mynd i roi amrediad o weithgaredd am blwyddyn 7 ar draws yr agweddau bwyd y maeth, iechyd ac ysgol corol. Ond wedyn yn blwyddyn 8, maen nhw'n dewis wedyn trywydd maen nhw eisiau mynd am. A bydd yna'r un peth yn blwyddyn 9, yn datblygu ar y profiadau maen nhw wedi cael yn blwyddyn 7. Ia, fel a dwi wedi ddohongli fo, fel dwi dweud, efallai bod fi'n anghywir, a mae, mae lawr i pawb dydy i gynllunio fel maen nhw eisiau. Um, ia, dwi teimlo fan bod fi wedi siarad dipyn, dwi wedi cyrraedd lle ni eisiau gyrraedd. Dwi'n siŵr efallai bod rhain eich mewn cwestiynau a dwi'n fwy na bodlon tri ateb nhw chi. A na i stopio rannu.
Diolch yn fawr iawn i chdi. Tom, cytuno yn llwyr efo chdi, efo'r cilch canol canol ychwanegol na, bwysicach na dim byd y pwy na. Diolch yn fawr iawn am agor yn llygad i ni. um, a cyflwyniad bendigedig hollol, hollol naturiol, um, sydd efo links cry efo beth da ni'n mynd i wneud heddiw. Diolch yn fawr iawn i chdi. Dwi'n i'n mys os a gwestiynau gynnal chi i Tom. Cerin nhw'n y blwch sgwrsio os da chi eisiau, ne? Yeah.
Gewch chi amser i um, ddadansoddi, mi fydd cyflwyniad Tom yn rhan o chwed o'r adnoddau fydd yn dod allan i chi, uh, i chi gael gweld chwed ffordd mae wedi bod yn meddwl. Um, a, a, hefyd, meddwl chwed tu allan i'r bocs, da, yn sicr i chi. Um, os da chi ddim wedi weld o, chwed, yn Saesneg, The Five Ways to Wellbeing ydy yna, ac ymgyrch chwed, gan Iechyd Gyhoeddus Cymru ydy hein. Hein ydy'r prif nodau sy'n gyrru uh, y byd iechyd uh, yng Nghymru ac dwi'n licio'r ffordd yma Tom wedi cyplysu hyn i mewn wedi i'r byd addysg ac i mewn i'w uh, cwricwlwm iechyd a lles. So, um, a mae yna lot o chystwfa sy'n hollol addas i ni mewn ysgolion yn y gwaith chwa mae'r um, Iechyd Coeddus Cymru'n gwneud e. Oce, okay. Tom, diolch yn fawr iawn, hynod diolchgar i chdi am, am hwnna, ac dwi'n gwybod ti di, um, ti di gofyn lot o gwestiynau fanna, dwi'n meddwl, a, a dwi'n meddwl, tom, yn sicr i chdi fydd gyfeillion yn gorfod um, gofyn iddyn nhw hunan, tyd, yn union, tyd, sut maen nhw'n di gynllunio, sut fyna. Ac dwi'n licio y ffordd o'ch ti'n sôn efo, uh, oes, mae yna rhai pethau da ni'n di gadw o'r hen gyricilwm, ond hefyd mae yna ffordd gwahanol o feddwl a dwi'n meddwl bod rhaid chi fod yn agorad i feddwl. Um, Os gynno ni ddinosors yn y gynulleidfa, um, yn diwedd marw mae ddinosors. Um, so, chod, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni yn, uh, yn gallu symud efo'r amser a trio creu rhywbeth. A dwi'n licio mae Tom bob tro'n cychwyn sgwrs efo y plant, yeah, a bod yr, um, y, y curriculum yn ffordd uh, yn, yn child-centred, ac oedd yn, yn, yn ganolog i'r plentyn, ddim i'r athro neu athrawes. Oce, okay, gan ni'n dynol i'r cyflwyniad, felly, plis, Gwynno.
Diolch ti, Tom. Diolch yn iawn, Tom. Iawn, hwyl, diolch yn gorau mynd, Warga. Siarad y fuan, diolch. Diolch ti.
Ie, da ni'n okay. cael cywir i chdi. Yn dan, dwi'n fel, dydan? Ie, neu o. Um, so, beth sgynnon ni fan hyn rwan ydy, ai drwy hwn yn chod o feddwl sydyn, da chi wedi gweld hwn, da chi ddim, chod fan hyn mae'r holl um, adnoddau chod efo Cwricwlwm y Gymru, chod iechyd a lles. Mi, da ni wedi drych ar um, un, dau a pump, chod yn sesiwn un, a heddiw, da ni'n edrych ar uh, tri a pedwar, sef egwyddorion cynnydd a disgrifiadau dysgu. Os ei di mlaen i'r nesaf, sgolch yn dda. Ie, yeah, so eto chod yr egwyddorion cynnydd yn hyn. Oce, okay, ta. Um, Ie. Ti'n mynd ymlaen, ie? Ie, yeah, dwi eisiau mynd ymlaen.
Mae pob di gweld hwnna. Just oedd o sydyn, felly, beth sy'n ei licio gynnwch chi? Gwch chi agor o'ch meics, criw bach sgynna ni. Os da chdi gweld yr haglen um, Mock the Week, ia, yeah, a Dara O'Brien, beth sy'n gynnwch ni? Mae o'n gofyn, um, dyma'r atab, ond be ydy'r cwestiwn? So, da ni wedi rhaid yr atab i chi fan hyn, Un biliwn 920 miliwn. Unrhyw syniad beth sgynno hwnna i wneud efo y cyflwyniad iechyd a lles sgynno ni bore yma? Gwch chi reid, gwch chi ddeud beth bynnag da chi isio, chi fynd uh, tu allan i'r bocs hollol, unrhyw syniad beth yw hwnna, os o'n i'n deall eich bod rhywbeth i wneud efo'r we ac efo iechyd a lles. Rwy'n ddim wedi drio. Claire. Ie, yeah, diolch rhywbeth i wneud efo cyfryngau cymdeithasol, treulio amser ar... Dwi'n yeah. rhywbeth fel yeah. Ie, yeah, mae hwnna'n un diddorol dydy, a dydd amser ar y we plant, a bethau sy'n gallu bod yn sicr, sa'n sicr i chi, mae hwnna'n mynd yn ffigwr mawr. Na, Oce, okay, ta, na i ddeitha chi'n sydyn. Um, yn, os ydych chi'n googlo lles well-being, mae Google yn cynnig 1 biliwn 900 ag 20 miliwn o ddiffiniadau a references gwahanol ar draws y byd i chi. So beth da ni'n geisio ddeitha chi fan hyn ydy mae chod, uh, lles, uh, os nawn ni adael yr iechyd ar yr un ochr, ond mae lles yn rhywbeth ofnadwy o gymlath dydy. So dwi'n meddwl be oedd Gwenno fi'n geisio ddeitha chi a ydy, chod, mae lles nid yn unig y criw yna chi sydd yma ar yr galwad heddiw, chos sydd efo cyfrifoldeb neu'n rhan o chod gyflwyno iechyd a lles yr, uh, y maes profiad a dysgu, ond mae o'n mae lles yn gyfrifoldeb ysgol gyfan. o y pobl sy'n gweithio chod, yn y canteen, a'r gofalwyr, y staff i gyd, a wrth gwrs rhieni a bod dim fel nath Tom sôn amdan. So mae o'n rhywbeth cymlath ofnadwy. A sef fyddai'n hollol onest, um, e-, efo'r um, sgwrsiau gafon ni efo'r athro Donaldson, nes i ofyn tho pam bod lles ddim uh, yn un o'r chod, er, sgiliau trawscwricwlaidd fel llythrennedd, rhifedd a chod, er, um, y digidol. Yeah? Cos o'n i'n teimlo bod lles yn rhywbeth chos sy'n rhywbeth sy'n ysgol gyfan hollol. Oce, okay, so chdi symud ymlaen i'r nesaf, sgwelwch yn dda? Ie, yeah, a dyma nhw, dwi'n mynd i fynd drwy hyn i gyd, ond mae hwn wedi dod o geiriadur rhy dychan ac yn nodi'r diffiniad fel cyflwr, lle da chi'n gyffyrddus, uh, yn iach neu'n hapus. A wedyn mae yna uh, nifer o bwyntiau bwled o fanna, chod urddas personol, iechyd corfforol, uh, lles cymdeithasol, economeg, uh, parthau domestig, teuluol, personol, llety, lle mae'r uh, lle da chi'n byw, um, cyfraned yr unigolion i gymdeithas. A sa'n ni'n gallu trafod chod am, am awr gyfa jyst yn union beth di diffiniad lles. So eto, mae'n rhaid i fod yn hollol glir Fel mae'n dweud ar, y, ar y, y sleid, nid oes hea ar yched yn y meysydd lles uh, yma, mae bob un mor bwysig a'i gilydd. Ond wrth gwrs, fel ysgol, da chi'n dethol a dewis, ellwch chi'n gwneud bob dim, hyn a hyn a amser sydd gynnau. Um, so mae da chi'n gorfod dehongli yn union sut da chi'n gweld bod iechyd a lles o fewn eich ysgol chi a sut mae o'n gweithio. Be roedd Tom i ni rwan oedd model hefyd sydd maen nhw'n di geisio a cychwyn ar hwn ym mis Medi, pedair wers, dwy gorfforol, un y iechyd a lles a un wedyn y, y maeth a, a bwyd. Yeah? Da ni'n mynd dweud na honna di'r y ffordd i bob ysgol fynd, ond mae hi yn sicr yn fodel, a dwi'n gwybod am ysgolion eraill efo model chydig bach yn wahanol. Diolch Gwenno. Ac eto, oedden ni'n meddwl sôn bwysig, uh, jyst i gysylltu efo'r safonau proffesiynol, Um, chod, mae yna um, ddarn yn yr ddarn yr ddysgeg efo deillian a dysgu a lles. As da chi hefyd yn edrych ar y darn arweinyddiaeth, mae yna hefyd mae o'n nodi pwysigrwydd lles i chi sydd yn, uh, yn bennaeth adran, yn, yn uwch reolwyr, rheolwyr canol o fewn ysgol, efo hyrwyddo lles plant a hefyd lles staff o'ch ysgol chi. Ac mae rhaid fi ddweud, gyfynodd o bach amser i fi ddeall yr un disgrifydd arferion effeithiol iawn a pharhaus. O'n i'n gweld ychydig bach yn gymlath ac yn wordy dwi'n yn Saesneg. Ond dwi'n dwi byw yn y byd ymsefydlu ac efo'r angs a dwi'n licio'r diffiniad yma fod yr athro yn gweithio i sicrhau bod dysgwyr yn gwerthfarogi sut mae deilliannau cynnyrch a perfformiad o ansawdd uchel yn arwain at well dysgu a gwell arferion lles. So be, be da ni'n geisio ydy drwy'r adag um, chod, bod y staff um, a'r athrawon i gyd yn sicrhau bod lles bob tro yn ychal ar i'w agenda nhw hefyd, beth bynnag ydy'r pwnc, beth bynnag ydy'r maes. Diolch, Gwenno. Just, um, ges i, ges i gan um, un o'r grŵp oedd yn, oedd yn gwneud y gwaith efo'r uh, ysgolion peilot a draws Gymru, mae allan ys chydig o flynyddoedd rwan, ond o'n i licio fo. Mae jyst yn dangos cymlethdod dydy iechyd a lles a'r holl elfenna um, sydd yno fo. Mae'r, fel o Tom yn sôn amdano, mae'r maeth yna, yr empathy, mae yna ma rei um, testunau sicr, mae'n anodd, mae anodd gweld nhw, dydy. Sut ydych chi'n gweld empathy? Sut ydych chi'n creu gwers empathy? Ie, yeah, o dydych chi'n meddwl, ond mae, mae rhywbeth ydych chi'n weld mewn gwers. Um, a wedyn, cymryd risg. Ie, yeah, chod, mae yna nifer o bethau chod, yn fan hyn, dwi'n meddwl, chod, parch, sut ydych chi'n dangos parch? Ie, yeah, sut ydych chi'n dysgu chod, dysg parch i rwy'n? Mae yna rhywbeth chod, sydd yn dod dros amser a mae'n cymryd blynyddol, ond mae hefyd yn cymryd uh, y bartneriaeth yna efo chod, y teulu, ffrindiau a pawb. So mae, mae pawb yn rhan o'r um, yr ymgyrch i wella chod, iechyd a lles o fewn yr ysgol. Diolch, Gwenno.
Na fi, fi sy'n mynd ymlaen o'n dim mewn de. So beth da ni'n di wneud rwan ydy, da ni'n di edrych yn sydyn ar yr egwyddorion cynnydd. Ac yn yr adran hon, o'r canllawiau, mi welwch chi fod pimp o egwyddorion cynnydd, bob un o'n nhw yn fandadol. Mae'r penawdau sydd ar y sleid union rhyw fath ar gyfer bob un maes dysgu a phrofiad, ond bod y cynnwys a'r wybodaeth o dan bob penawd yn y canllawiau yn wahanol ac yn benodol ac yn bersonol mewn ffordd i'r maes dysgu a phrofiad da chi yn, ynglyn â fo lle. Mae'r egwyddorion cynnydd yn mynegi egwyddorion ehangach o'r rhan, o ran yr hyn y mae cynnydd yn ei olygu yn y maes penodol yma, yn ei gyfanrwydd mewn ffordd. Mae'r egwyddorion cynnydd yn eich cynorthwy, cynorthwyo chi fel ymarferwyr i ddall sut y dylai dysgwyr wneud cynnydd mewn modd mwy soffistigedig neu ddofn. Dyfnder yma eto, lle. Mlaen yr un nesaf. Wan, Mae'r wybodaeth welwch chi ar y sleid hon, a dwi yn ymwybodol mae ddipyn o, o, o bwyntiau yma, yn dod yn union gyrchol o ganllawiau cwricwlwm i Gymru a gwyddorion ar gyfer cynllunio'ch cwricwlwm. Mae o'n nodi y dyla cynnydd mewn dysgu bob amser fod wrth raidd y broses o gynllunio. So, wrth gynllunio, mae'r cynnydd na fod ar flaen eich meddwl chi. Lle. Yn hytrach na dechrau fo thema a ddasgu'r dysgu i gyd-fynd efo'r thema. Wrth ddewis cynnwys cwricwlwm, mae rhaid i'ch, eich ysgolion chi a'ch ymarferwyr chi ddefnyddio'r egwyddorion cynnydd i liwio mewn ffordd y dull o weithredu o ran cynnydd. Mae y ddogfen yma'n pwysleisio bod rhaid i chi fel ysgolion ac ymarferwyr ddefnyddio'r egwyddorion i liwio. A fel y gwelwch chi, mae hyn yn ddull gwahanol iawn dydy o gynllunio. Diolch yn ffocws ar weithio'ch ffordd drwy restr wirio o gynnwys sgiliau. Mae o bellach yn canolbwyntio ar gynllunio cwricwlwm sydd wedi deilwra ar gyfer eich dysgwyr chi yn eich ysgol chi yng nghyd-destun eich ysgol chi, chi sydd â bod nhw, ac yn unol â gweledigaeth eich ysgol chi, um, gan eich galluogi chi fel ymarferwyr i wneud cynnydd, i sicrhau bod y cynnydd yna ar draws y continiwm. Mae'r canllawiau hefyd yn nodi dyla ymarferwyr gydnabod bydd dysgwyr yn gwneud cynnydd ar wahanol gyflymder wrth gwrs. Lle. Ond ta, fel soniais i, mae'r penawdau'r egwyddorion cynnydd yn union yr un fath yn bob maes dysgu a phrofiad, so mae yna gysondeb yna. Ond bod y cynnwys neu'r wybodaeth sydd yn cyd-fynd efo bob pennau, penawd yn y canllawiau'n benodol ac yn wahanol. Dwch i ni edrych yno rwan yn sydyn ar bob un o'r egwyddorion ar gyfer iechyd a lles. Mae o'n bwysig pwysleisio pa mor hanfodol ydy hi i chi gymryd amser i edrych ar bob un o'r rhain a dod i nabod y cynnwys yn drylwyr. Fel y gwelwch chi, be ddaru Tom oedd dadansoddi mynd i wraidd y datganiadau, ynddo? Ydy'n union beth fath o fyma. Er mwyn sicrhau bod yr egwyddorion yma yn dod yn rhan naturiol o'ch dysgu ac addysgu chi,

defnyddio, gael ddefnyddio sgiliau. Ia? Di, um, ymarfer sgiliau fel dydol ton eto, ymarfer sgiliau unwaith yn dau ddim nechdi. Eisiau ail ymarfer, ail ddefnyddio sgiliau. Creu gwaith creadigol sydd fwy soffistigedig. Ia, rhoi y sgil yma, cyflwyno'r sgil, ond wedyn rhoi cyfle iddyn nhw weithio'n annibynnol, i gydweithio i er mwyn um, hyrwyddo'r a hybu'r hyder yna ar dyfal barhad. Ymlaen eto'r ail un, ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol. Mae hwn yn cyfeirio at archwilio ystyr cynyddol cymlath, cael dealltwriaeth gysyniadol, dysgu, mireinio. Eto, cyflwyno'r sgil ond peidio gadael hi lle mae, dod yn ôl ati, dysgu, mireimio hi. Fama hefyd mae yna gyfeiriad at y sgiliau cyfannol a'r modd y mae'r dysgwyr yn cael y cyfleoedd yna i ddatblygu meddwl beirniadol. Y nesaf ydy dyfnhau dealltwriaeth o syniadau'r disgyblaethau yn y meysydd dysgu a phrofiad ydy'r um, dyma'r egwyddor yma, uh, nesaf yma lle. Mae rhai o'r prif gysyniadau yma'n cyfeirio at, os welwch chi, um, parhau i feithrin gwybodaeth a sgiliau i werthfawrogi, creu, archwilio, ymateb a myfyrio mewn disgyblaethau penodol ac mewn cyfuniad hefyd o ddisgyblaethau. Yr egwyddor nesaf ydy mireinio sgiliau soffistigeiddrwydd cynyddol. Mae rhai o'r prif gysyniadau yma yn cynnwys lefel archeolaeth, cywirdeb eto ar ôl dysgu'r sgil yma, dysgu rheoli, um, dysgu cywiro, um, dysgu gwerthuso mewn ffordd de, um, pa mor rhugl ydy rhywun yn y sgil, um, a bod yr rhugl der yna yn cynnyddu wrth i'r dysgwyr um, ddatblygu lle. Dyrchodd atach chdi, Iwan, iei. Diolch.
Diolch, Gwenno. A dyn, o'n i jyst eisiau dangos hwn i ddi gwir, da ni'n bod yn gweithio hefyd yn agos efo'r criw cod celfyddydau mynygiannol, ac o'n i licio'r ffordd oedd yr un efo mereinio sgiliau a sofistigeiddrwydd cynyddol uh, wrth i'r dynyddio chymhwyso. Beth o gynnon ni, oedd esiampl dawns o fan hyn, wel, sydd yn So chi'n dadlau chod, yn y byd corfforol yn sicr, uh, ond mae o hefyd chod, yn, yn, uh, o fewn chod, celfyddydau mynegiannol. So os da ni'n edrych ar continwm dysgu 316, be da ni'n ddeud ydy, os ydych chi'n gweithio ar ddawns yn y cyfnod sylfaen a plant chod tair pedair oed, be da chi'n neud ydy creu dawns syml ac yn defnyddio um, chod, sgiliau syml iawn a sylfaenol fel cyflymder, cyfeiriad a lefelau A wedyn, fel da chi'n symud ar draws y continuum, a ddyda ni o'n bod chi'n gwneud dawns yn tygau bod i ddisgybl yn un ar bymthag oed, da chi'n gofyn wrth y ddysgwyr werthuso llwyddiant y ddawns, da chi'n gofyn wrth nhw goreograffu, da chi'n gofyn wrth nhw um, rhoi dawns at ei gilydd, mewn partner, mewn grŵp ac yn y blaen. So beth da ni'n geisio wneud ydy, um, a mae'r Athro Donaldson yn sôn am hyn yn aml iawn, bod yr dyfnder ac yr ehangder mor bwysig ch'od fel dach chi'n symud ymlaen ar hyd y continwwm ch'od o'r tri ch'od i'r 16 oed. A dydi o ddim yn ch'od yn gorffan ddiwedd yr yy cyfnod yy yn yr ysgol gynradd, gorffan eto wedyn diwedd cyfnod allweddol tri ch'od yn blwyddyn naw, ond bod y continwwm yn mynd holl ffordd drwadd Um, a bod ni'n, fel ydych chi'n gweld ar y gwylod yn y piws fanna, mae o'n sôn amdan sophistigeirwyd cynyddol i ddyreinio chod y sgiliau sy'n yna. A hefyd, yr y gair olaf fanna ydy'r rhwng ddisgyblaethol, lle da ni'n gweithio, chod, a, a hwnna lle ydy'r her i ni yn yr uwchradd, ydy cael ni allan o y bocs pynciol lle da ni wedi bod erioed, uh, fel athrawon uwchradd i mewn chod, i focs gweithio ar draws maes chod, um, dysgu a phrofiad a gweithio yn fwy integredig uh, i ddweud gwir. Diolch Gwenno. A wedyn hwn ydy'r un ola mewn ffordd fan hyn ydy um, creu cysylltiadau a throsglwyddo dysgu i gyd ystynau newydd, a hwn ydy'r chwydr un pumed. Um, Mae'r prif gysyniadau mae'n cynnwys cyfuno dysgyblaethau, defnydd eto mwy soffistigedig o sgiliau perthnasol mewn dysgyblaethau unigol. Gallu cynyddol ydy ni drosglwyddo gwybodaeth a sgiliau presennol i gyd-destunau newydd yn y maes yma ac ar draws y meysydd eraill. So eto beth da ni'n geisio wneud ydy gweithio ar draws. A dyna lle mae, mae o mor bwysig bod chi yn yr uwchradd yn cydweithio ar draws y dranna. Gafon ni esiampl gan Tom, chwa bod yna dair adran David Hughes yn gweithio. Yn yr un celfyddydau manigiannol ddoe, ges i esiampl arbennig o Ysgol Eifionydd, yn Borthmadog yn gweithio ar draws chwa pump adran gwahanol ac yn cyd-weithio ac y gair Saesneg dwi'n licio ydy'r co-construction ma. Os da chi'n mynd i aros yn eich bocs a ben eich hun, dydach chi'n mynd i lwyddo i roed y profiad gorau i'r disgyblion yn sicr. Mae rhaid cyd-weithio chod y fel adrannau ac yn sicr hefyd mae rhaid cyd-weithio efo'ch clwstwr o sgolion cynradd i greu cwricwlwm sydd yn lleol a sy'n bwrpasol ac yn addas i chibod y dysgwyr a plant yn eich dalgylch chi, dydy. Diolch, Gwera. Ie, yeah, eto dwi'n chod, dwi'n um, just yn weddol sydyn yn fan hyn, union beth dwi'n newydd ddeud i gwir, os yw'n efallai bod, bod fi'n bod fach yn anheg, ond na i, na i, na i, na i ddefnyddio yn hun fel esiampl, yn sicr i chi athro pwnc fi si erioed mewn ffordd. Dyna sy'n ges i'n ysgu, dyna sy'n ges i drwy coleg, dyna, ac yn ddysgyblaethol athro chod addysg gorfforol o'n i, ac o'n i reit ar y pegwn ar y chwith. Os da chi'n sbio chod ar yn cyfeillion ni yn yr cynradd, mae gweithio'n integredig rhif pedwar yn dod yn, yn weddol hawdd iddyn nhw. Ond hefyd, mae achos strwythyr y cwricwlwm hefyd, ac yr y taflen amser ddipyn haws iddyn nhw nag ydy o i uh, ni yn yr uwchradd. Ond sôn am chwalu ffiniau pynciau traddodiadol, wel, dwi'n meddwl bod ni'n fanna ar y funud, bod ni'n mynd i gael gwarad o'ch o'r yr holl bynciau, cos mae, mae tygau ganddo ni. neu beth sy'n digwydd efo tygau, so mae'r rhain wedi cael yn llygad ar hwnna. Ond yn sicr, mae yna le chod, i gyfeillion uwchradd fod yn symud i'r byd aml ddisgyblaethol, rhwng ddisgyblaethol, neu creu hybrid, model sy'n hybrid fod yn yr ysgolion. Diolch, Gwenno. Oce, okay, beth sgynna ni fan hyn ydy chwbl jyst ar y cynllunio ar gyfer y cynnydd, um, beth da ni'n edrych ydy, bod o'n gyfrifoldeb ar bob o'n un o'n ni i sicrhau bod ni'n cynllunio cwricwlwm sydd yn galluogi i bob un dysgwr i wneud cynnydd ar hyd y continwm 36. A bod ni hefyd yn, yn sicrhau drwy gynllunio cynnydd bod ni'n galluogi bob plentyn wireddu'r chwyd y pedwar diben. Mae cynnydd o'n dysgu chwyd yn cysylltu gwybodaeth, cysyniadau a sgiliau. Pan fydd hyn yn glir ac yn cael ei ddeall, mae'n galluogi eich coeden myfyrwyr i ganolbwyntio ar y nodau dysgu pwysig, gan ganolbwyntio eu sylw ar yr hyn bydd y dysgwyr yn ei ddysgu yn hytrach na'r hyn na y byddant wedi ei wneud gynt. So bob tro edrych ymlaen, edrych ymlaen. Rhaid i ni gofio, dwi'n meddwl hefyd, chod, bod profiadau'n dysgwyr yn ymwneud a dod â'r wybodaeth a'r sgiliau at ei gilydd i ddatblygu a dyfnhau ei dealltwriaeth. So eto mynd yn ôl at y dyfnder o ddysgu ac yr ehangder sy'n mor bwysig. Um, Dwi'n cofio un cyfaill i fi yn disgrifio'r hen gyricilwm yn mile wide, inch deep, yeah? a dim dyfnder o gwbl. Da ni misio cwricwlwm fel lle da ni jyst yn llwytho mwy a mwy o gynnwys i mewn fo. Da ni eisiau rhaid amser i rhai o'r gysyniadau yma ac um, amser priodol iddyn nhw. union fel oedd Tom yn dweud, diddorol, o'n i'n wedi clywed yn dweud hyn o blaen. Mae'n bwysig bod y disgyblion mae'n gallu gadael yr ysgol yn 16 yn gallu gwneud dewisiadau personol am weithgareddau corfforol, ond hefyd ar uh, y bwyd a maeth. Yeah, a bod nhw'n gallu gwneud chod, yr, yr, y cysylltiadau a gallu gwneud y dewisiadau sy'n chod, yn addas iddyn nhw. De. Dwi'n meddwl bod hwn yn broses hir dymor. Um, Mae'r modd edrych ar y cynnydd fel y sbeirol troellog sydd ar y sgrin yn fan hyn, a mae'n datblygu mwy mwy dros amser. A mae angen i chi ystyried nifer o feysydd allweddol wrth gynllunio ar gyfer cynnydd. Oes ddarpariaeth i wybodaeth adeiladu ar wybodaeth flaenorol? A ydy'r dysgu'n cyplysu ac yn cysylltu â profiadau mae'r plant yn gael? Ydy o'n glir sut mae'r profiadau dysgu'n berthnasol neu'n cysylltu efo'r darlun mawr ehangach ar draws yr ysgol? Ac eto, da ni'n sôn yn fan hyn chod, ar chod, yn lles ar draws yr ysgol, bod o ddim jyst yn gyfrifoldeb i chi, ond ydy chod, yr, yr egwyddorion chod, lles yma mynd ar draws bob maes dysgu a phrofiad yn yr ysgol. Ia? A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig, bod yna gysondeb yn yfed yr negeseuon lles da ni'n geisio rei. Ac eto, mae rhaid fi fod yn ofalus bod fi'n cael hynny mewn i draffath ydy, pan bod ni'n sôn am bwyd a maeth mewn gwersi, a wedyn mae can tîn yn agor amser egwyl neu amser cinio, a da ni'n ni, ni syrfio bo math o bethau i, i ddisgyblion, a, a, a da ni'n rhoi dewis rhy ben agorad ella um, yn fanna. Mae rhaid cael ymgyrch o sy'n gyson ar draws yr ysgol a bod pawb yn chod canu o'r un llyfr am yna, dwi'n meddwl. Diolch, Gwynal.
Na ni, fi sy'n cymryd dros o'n dymolia. Ieu, yeah. um, na ni symud ymlaen o'n i edrych ar benod pedwar mewn ffordd benod yn canolbwyntio ar um, y disgrifiadau dysgu sy'n yn y canllawiau iechyd a lles. Mi ei drwy hyn reit handi wan. Um, er bod chi... O, oh, dwi'n... Fach, na ni. Dwi'n fynd o'r botwm i symud. Reit, oge. Okay. Wan ta, pan fyddwch chi yn clicio ar y disgrifiadau clicio ar yr adran yma. Be welwch chi um, ydy'r rhestr o disgrifiadau dysgu yn ymddangos. De. Mi fyddwch chi'n sylwi bod y tri wedi geirio'n union rhy fath ar datganiadau'r hyn sy'n bwysig dydy. So, mae yna bimp o'n un o disgrifiadau yn rhoi cynllawiau ar sut dyla dysgu'r neu cynnydd o fewn bob datganiad o'r hyn sy'n bwysig ar ei taith ar hyd y continiwm. So, pan fyddwch chi'n clicio ar y saeth ar gyfer bob un o'r disgrifiadau, mi fydd hein yn eich tywys chi di dalen sy'n cynnwys camau cynnydd. Sori, um, pregath i, i berson ydy hon, fe dwi'n siŵr bod chi wedi bod drwyddyn nhw lle. Camau cynnydd o 1 i 5 ar gyfer y disgrifiadau dysgu'n benodol dydy. Wedyn mae'r saith wen welwch chi wedyn yn caniatau i chi gael mynediad i'r camau cynnydd blaenorol dydy. Mae'r camau cynnydd yn cael eu trefnu mewn 5 cam cynnydd sy'n rhoi um, y pwyntiau cyfeirio i chi mewn ffordd ar gyfer cyflymder y cynnydd hwnnw. Lle. Ond ta, Mae'r wybodaeth welwch chi ar y sleid yma yn dod o ganllawiau Cwricwlwm i Gymru, dyluniad cwricwlwm yn dydi. A mae o'n nodi, mae'r disgrifiadau dysgu yn rhoi canllawiau i ni ar sut y dyla dysgwyr wneud cynnydd o fewn bob datganiad o'r hyn sy'n bwysig ar eu taith ar hyd y continwwm dysgu. Dyma be da ni'n dymuno i'n dysgwr ni, dysgwyr ni gyflawni erbyn erbyn diwadd eu taith. Dyma di'r gôl derfynol. Wedyn mae'r camau cynnydd yn cael eu trefnu mewn pump cam sy'n rhoi pwyntiau cyfeirio ar gyfer cyflymder y cynnydd fatha ddudis i lle. Mae'r camau cynnydd yma fatha pileri dydy, neu bwyntiau cyfeirio, fel sy'n cael ei nodi yn y canllawiau, i sicrhau yn bod ni gyd ar y trywydd cywir ac yn symud i'r un cyfeiriad. Ac fel y dudodd i ei gynnau lle, dyna sydd yn... Dyna pam mae mor bwysig ella edrach ar y camau cynnydd yma o fewn y datganiadau, yr hyn sy'n bwysig, fel criw, fel ysgolion dalgylch ella o'r cynradd i'r uwchradd. fel bod yna gysondeb ar draws lle, cysondeb hefyd yn, uh, a cytundeb yn yr, um, y, be ydy cynnydd ar draws clwstwr lle. Dyn nhw ddim, fel y gwelwch chi, wedi dylunio i fod yn dasga y camau cynnydd yma, nag yn weithgareddau, nag yn feini prawf ar gyfer asesu. A mae angen adnabod be ydy cynnydd sydd angen digwydd rhwng y camau cynnydd yma hefyd. Cos a'i chi gofio bod yna blynyddoedd rhwng y camau cynnydd does. A fel da ni wedi sôn eisoes, er mae'r un continiwm dysgu i bob dysgwr ydio, mae'n bosib dydy y byddan nhw'n gwneud cynnydd wrth gwrs ar gyflymder gwahanol. A mae sio um, cofio hynny yn does. O ganlyniad, dim ond cysylltiad bras yna rhwng y cam y cynnydd a goedran. Mae cam cynnydd 3 er enghraifft yn fras yn cyfateb i ddisgwyliaeth ar gyfer disgwyl, dysgwyr un ar ddeg oed, cam cynnydd 4, 4 ar ddeg, a cam cynnydd 5, bras un ar bymthag. Mae angen i ni fel ymarferwyr gael dealltwriaeth o be mae cynnydd yn edrach ar hyd y continiwm, fel o'n i'n dweud. Dim jyst canolbwyntio neu ystyried beth sydd angen ei wneud efo dysgwyr sydd o'ch blaen chi, lle. Mae angen hyd dealltwriaeth o beth i siwrna dysgwr ar hyd y continiwm, achos bod pawb yn, yn datblygu um, i sgiliau a'i dealltwriaeth ar gyflymder gwahanol. A dyna lle mae cydweith, cydweithio um, ysgolion cynradd y buwchradd yn bwysig o ran cael hyd dealltwriaeth o beth yw cynnydd hyd yma, a hefyd dealltwriaeth o weddill y siwrna 'lly. So mae'r disgrifiadau dysgu wedi llunio i gynnal y dysgu dros gyfnod o flynyddoedd, a mae hyn yn rhoi cyfle i'r ymarferwyr i defnyddio nhw i ddethol y dewis cynnwys sydd yn darparu dysgu eang ond hefyd efo dyfnder. Ella bydd peth o'r cynnwys a ddefnyddwyd yn y gorffennol yn parhau i fod yn berthnasol i ddysgwyr perffaith, presennol. Ond mae angen ystyried diben pa, pam da ni. Um, a Tom, Tom lot rôl y pam yna, do. Pam da ni ddysgu fo lle. Yng ngoleini datblygu rehander dyfnder yna. Fel bod ni'n gwybod, chmo, pryd mae eisiau dyfnhau y dealltwriaeth a cymhwyso'r sgiliau. Yn yr un modd, mae angen i ddyluniad cwricwlwm bellach ystyried gall dysgwyr o fewn dosbarth bod dosbarth, bod ar wahanol gamau o'r continuum cynnydd. A mae angen ystyried hefyd sydd wedi gefnogi pob dysgwr i wneud cynnydd mewn modd effeithiol. Mae'r sleid yma yn cloriannu hanfod y disgrifiad o dysgu'r camau cynnydd, pwysigrwydd yr ehangder a'r dyfnder yn y cynllunio. Da ni wedi rhaid e fewn ella er mwyn i chi gael ei gyflwyno fo wrth ddod o ti yn efo chi lle mae'r wybodaeth yn dod o'r adran cynllunio'ch cwricwlwm egwyddorion ar gyfer cynllunio'ch cwricwlwm yn hwb lle. Dos oedd atach chdi wan, iei?
Diolch yn fawr iawn, Gwyno. Um, just rhywbeth sydd wedi dod gan un o'r cyfeillion ni o, um, a eto, da ni'n mynd dyna hwn ydy'r ffordd o gwbl, ond yn efo'r celfyddydau mynygiannol, oedden nhw wedi creu llinynnau a strands Ia, a be mae Gwenno fi wedi gwneud fan hyn ydy, da ni jyst wedi ceisio chod, rhaid o salin yna, chod, strands penodol yn iechyd a lles. Ydych chi'n gallu torri nhw fyny chod, i iechyd a lles corfforol, meddwl a lles emosiynol, gwneud penderfyniadau, dyloadau cymdeithasol a perthnasoedd chod, uh, iach. Ie, mae hwnna rhywbeth, a, a, a, a ydych chi chod, yn sicr chi, ydych chi'n mynd i orfod um, sicrhau bod chod, na coverage ar draws yr, yr holl benawdau yma, cos mae'n amlwg yn union beth mae Gwenno newydd sôn efo y camau cynnydd ac yr uh, datganiadau sy, o hyn sy'n bwysig. Ond ydych chi'n mynd i um, dorri nhw i fyny i bimp llunyn ar wahân? Ta ydyn nhw'n rhywbeth sy'n plethu ac yn cyth, ydyn nhw'n rhywbeth sy'n, ydy iechyd a lles yn holistig? Felly, achos ydy'r ydy, ydy um, y cwestiwn dwi'n ofyn wrthych chi. A, a sgynna ni ddechrau dim ar amser o'n un, ond yn sicr, um, mi ddol ni nôl at hwn gobeithio chod y tymor nesaf gweld bod sut ydych chi wedi dechrau modelu eich cwricwlwm chi. Ydy mlaen yn nesaf, sgolwch yn dda, Gwenno? Um, esiampl ydy hwn ydy gan Stephanie Pritchard o Ysgol Argoed, uh, pennaeth celf ydy hi, ac yn amlwg sgynna fi ddim esiampl uh, iechyd y lles ar y funud, sa'n sgynna rwy'n un gret, sy'n ni wrth y modd cael un, um, pobl yn swyl iawn am yr stwff i ni, uh, a da ni'n gwybod bod yna stwff da yna uh, allan yn barod gan ysgolion. Ond chod, be mae hi'n ei tri um, datganiadau beth sy'n bwysig sy'n eich technegau uh, cynnwys a naws ac ystyr. A be mae hi wedi gwneud wedyn ydy mae wedi dadbacio yr elfennau achos sy'n mynd efo hwn efo'r camau cynnydd o 1 i 5. Yeah, so just y siampl eto o un celfydd ydym yn y gianol o greu llun, llun, un o'r lluniau a wedyn um, chod, mynd i, o, o dan groen um, chod, y, y gwybodaeth sy'n yna. Diolch Gwenal. Eto, beth sydd ganddo ni fan hyn, a mae'n edrych yn chod ar, ar y camau cynnydd, ac lle, lle da ni'n edrych chod ar, um, ar draws y top, fod chi'n gweld yn y glas o fanna, yr, um, yr egwyddorion da ni newydd esbonio i chi. Mae gyda chi wedyn yr, um, yr un creu ydy'r chod un o'r prif bethau efo celfyddydau mynegiannol di hwn, a dan fod yma cam cynnydd tri, rwy'n gallu performio cynhyrchu, uh, mae datblygiad plentyn uh, ar y gwylod fanna hefyd, A mewn y coch fanna, mae gynnon ni rhai o'r prif um, destunau, sa'n ni'n deud, o fewn dawns. Ia, sef dyfeisiadau coreograffaidd, strwythurau cyfansoddiol, mynegiant a ystyriaethau technegol. So eto be mae'r ysgol yma di wneud ydy chod jes rhaid yma di'r prif bwyntiau. A allan ni greu yn digon tebyg yn hyn chod efo iechyd a lles. Um, a wedyn be mae di ddangos ydy chod bod yna'r cam cynnydd yn symud o'r 3 i'r 4 Wedyn, chwed, yr, rwy'n gallu perfformio, cynhyrchu, dylunio, arddangos a rhannu fy ngwaith creadigol gan ddangos ymwybyddiaeth o fwriad artistig a chynnig lleidfa. Eto, oedden ni licio hwn, cos mae o'n daclus, mae o'n mewn un sleid, a mae o'n cwmpasu bob dim, a fel da chi'n gweld yn y gwyrdd, llinyn pedwar oedd hwn, perfformio, cyflwyno a rhannu gwaith creadigol. Ie, yeah, esiampl i chi edrych ar. Diolch, Gwenno.
Diolch yn fawr, dwi'n ymwybodol yr amser, felly ffwrra ni yn sydyn. Da ni ddim yn bwriadu treulio llawer amser yn edrych ar asesu heddiw, um, ond da ni'n awyddus i dynnu'ch sylw chi at ambell i beth pwysig sydd yn y canllawiau asesu, fel bod modd i chi ddechrau i hystyried nhw a'i trafod nhw efo'ch cydweithwyr er mwyn sicrhau cysondeb. Fel y gwelwch chi ar y sleid yma, yma, mae yna dri prif ddiben i asesu, sef cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o fydd i fydd, adnabod, dal, myfyrio'r gynnydd dysgwyr unigol dros amser, a dall cynnydd grŵp er mwyn myfyrio ar ymarfer. Mae y canllawiau hefyd yn nodi y dyla cynnydd ac asesu fod wrth wraidd y gwaith cynllunio. Dyna pam da ni'n dod â hwn i fewn heddiw de. So mae'n mynd law yn llaw efo'r efo cynllunio'r cwricwlwm newydd yma. Dyma mae o'n dweud, gyda'i gilydd bwriedir i'r egwyddorion cynnydd a'r disgrifiadau dysgu arwain y broses o ddatblygu cwricwlwm sy'n adlewyrchu cynnydd priodol. Gellir wedyn adnabod cynnydd dysgwyr trwy asesu gan alluogi ymarferwyr i gynllunio dysgu ac addysgu. So, mae asesu'n greiddiol i gynllunio cwricwlwm. chi eisiau meddwl amdano fo'n gefn eich meddwl wrth gynllunio does drwy'r adeg. Y bwrpas cyffredinol ydy cefnogi pob dysgwr i wneud cynnydd. Dylai asesu ganolbwyntio o hyd ar symud y dysgu'n ei flaen trwy ddallt y dysgu sef eisoes wedi dysgu, sef yr asesu ar gyfer dysgu mae di hwn. Defnyddio hyn i sicrhau bod dysgwr yn cael ei herio a cefnogi bob dysgwr yn briodol yn ôl i anghenion. Mi welwch chi felly fod bob dim, yr holl elfennau da ni wedi drafod heddiw, yn cyd-blethu gobeithio, ac yn cyfrannu at sicrhau cynnydd i bob dysgwr. Rydyn ni'n pwysleisio hynny fwy, rydyn ni'n pwysleisio hynny ddigon lle. Um, mae yna grŵp asesio fewn gwe fydd yn gweithio ar ddarn o waith um, fydd yn sicrhau bod yr holl egwyddorion asesu sydd wedi nodi yn y cilch, yn y cilch ar y dde, um, yn llifo ar draws bob maes dysgu a phrofiad mi fydd hwnnw yn cael ei gyflwyno yn y tymor nesau chi. Fan ta, Cyn i ni orffan, dwi jyst eisiau danos i chi, dwi'n gwybod bod ni wedi crybwyll fuan a fi'n yn ystod y, cyfl y cyflwyniad, crybwyll dipyn o, o sôn am y cydweithio. Dwi'n di reid enghraifft sydyn i chi rwan, dwi'n gobeithio na i gyfiawnhad a gwaith y grŵp yma, achos mae'r ma pennau sydd yn arwain y grŵp, neu gyda rhywun bod efo ni bore yma, mae yna gyfweliadau yn yr ysgol. Wedyn dwi wedi dweud, na i drio wneud cyfiawnhad. Wedyn, beth gyda fi, di enghraifft i chi rwan, o sut mae un clwstwr o ysgolion ar Ynys Môn wedi mynd ati i sicrhau dealltwriaeth gytûn nhw o'r maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. Dwi'n siŵr bod hwn yn digwydd mewn lot fawr o lefydd, ond o'n i'n meddwl bod o'n bwysig jyst rhannu sut maen nhw wedi mynd ati efo'i gilydd fel ysgolion cynradd a'r ysgol uwchradd hefyd 'lly. So ysgolion clwstwr Llangefni ydy hein. Mi gychwynnodd bob dim cyn y clo. Um, mi ddaru nhw gydnabod yr angen i ddod i nabod yr, yr cwricwlwm, y fframwaith newydd cyn hynny. Gychwynno nhw sefydlu grwp, grwpiau um, cyn mewn ffordd, cyn i'r rhwydweithiau rhanbarthol gychwyn â ni. Cychwyn yn syml, cyd darllen, a wedyn dod at ei gilydd i drafod, treulio amser efo'i gilydd gwynaf yn wynaf. a dechra tynnu'n gria mewn ffordd. Ond, wrth gwrs, mi ddoth y cyfnod clo do. Um, mi ddechreuon nhw dros y cyfnod clo, nath nhw ddechrau ffurfioli pethau, um, oherwydd lle bod hynny'n haws yn rhithiol lle, um, bod yna aelodaeth o gynrychiolaeth o bob ysgol gynradd ac aelodaeth o'r, or adrana uwchradd yn y clwstwr yn cyfarfod um, o leia bob hanner tymor, um, illa rôl ysgol, diwrnodau hyfforddiant HMS, oriau gwyll hefyd, a bod un pennaeth o bob ysgol yn arwain ac yn hwyluso bob grwp lle. Wedyn, pam gychwynnodd yr rhwydwaith, y rhwydweithiau rhanbarthol gwe, yr ei rhanbarthol A lleol? ma' rhein 'di cario mlaen y grwpia' 'ma, ma' nw 'di cario mlaen yym ac wedi ffurfioli os liciwch chi, ma'r agenda'n ca'l ei gosod fel bod cynyrchiolaeth o'r grwpia' rhwydwaith rhanbarthol a lleol yn rhannu harferion, yn rheadru be' sy' 'di digwydd yn y grwpia' rheini efo'r glw- grŵp clwstwr. So beidio â haen ychwanegol ydi o mewn ffor o'r grŵp yy rhanbarthol a lleol. Yym. Wel, na beth ydych chi weld, yr dda'n i chi weld yn iawn beidio lle. Ond, yn digwydd bod, mae Tom yn rhan o'r grwp lleol, a'r grwp rhanbarthol, y rhwydwaith rhanbarthol a lleol. A mae Tom wedi bwydo i dipyn o hein i ni, fel bod ni'n gallu gweithio hefyd efo'r um, grwp clwstwr. So mae'r dda'n i chi weld, ond dwi'n jyst yn mynd i ddeitha chi'r math o waith sydd wedi bod yn digwydd, math o enghreifftiau. Dwi'n yn dweud na dyma sut mae'n mynd ati, ond mae hwn yn un enghraifft. Um, mae o wedi cael ei osod, mae'r gwaith i gyd wedi cael ei osod ar Google Drive, fel bod bob aelod o staff, staff dysgu, bob ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd yn cael mynediad iddo fo, ac yn ychwanegol mae yna grwp Google Classroom ar gyfer bob grwp iechyd a lle. Um, uh, maes dysgu a phrofiad hefyd. Mi welwch chi fyma enghreifftiau sut maen nhw wedi datbacio y datganiadau hyn sy'n bwysig, nabod y geiriau allweddol ar y chwith y fan hyn, sy'n maen nhw wedi tynnu ar brofiadau real a sut yn bwysicach na dim, maen nhw wedi cydweithio i nabod rhannu profiadau posib o'r gymuned leol. Cofiwch beth ddweud yna ydy, dyna sy'n bwysig bod clystyrau'n gwneud hyn efo'i gilydd. Gyda chi wedyn enghraifft o gofnodion y grwp reit ar y gwylod, jyst i chi gael gweld lle maen nhw wedi dechrau, um, dangos yn glir i chi lle o lle maen nhw wedi dod. Lle. Wedyn yn y canol y tabla lliwgar yma, um, mae rhain yn mynd gam y mellach ac yn ystyried pa gysyniadau allweddol sydd ym mhob datganiad, ond hefyd, be di effaith hynny a pa brofiadau fysa ni'n gallu rhoi um, i, i adlewyrchu hynny lle. Ar y dde wedyn, um, canolbwyntio eto manwl ar y datganiadau fesul un, ond ella'n ddolen gyswllt o'n i beth mae ei dweud yna. Tro yma maen nhw'n edrych ar weithgaredd a posib wedi cychwyn maen nhw o fewn y camau cynnydd. Cychwyn penderfynu sut y dyla cynnydd edrych maen nhw de. Mi fydda i'n cael gwahoddiad i ymuno efo'r grwpiau yma, a wrth drafod efo nhw dechrau'r wsos yn y cyfarfod dechrau'r wsos, y cam nesa ar ôl cwblhau y gweithgareddau ar y dde, um, ydy cynllunio sampl o fodela posib ar y cyd efo cyfleoedd i weithio ar y cynllun pontio ac yn y blaen lle. A dyn y cam wedyn fydd i bob grŵp fod yn nôl at ei gilydd, cos 'dan ni yn ymwybodol iawn bod y grwpia' meysydd dysgu a phrofiad ar hyn o bryd yn gweithio mewn silos ar ben 'u hunan. Ma' angan iddyn nhw ddod yn ôl at 'i gilydd. Ma' nhw 'di cychwyn neud bob tymor ac adrodd yn ôl i'w gilydd 'lly yym a wedyn dod â'r cynllunia' at 'i gilydd fel bod y meysydd dysgu a phrofiad yn dod ynghyd ac yn plethu yym efo'r cynllunio a'r asesu. Felly dyna chi un enghraifft. o sut mae ysgolion Clwstwr Llangefni fynd ati i ddallt um, neu i dynnu'r maes dysgu a phrofiad yn gria efo'i gilydd. Lle. Um, a dyna ni, dyd y gwir, da ni wedi dod i ddiwedd y sesiwn. Um, da ni wedi trafod nifer fawr o elfennau fewn canllawiau maes dysgu a phrofiad iechyd a lles. A da ni'n gobeithio um, bod gennych chi well ddealltwriaeth o'r cynnwys fydd yn eich cynorthwyo chi wedyn um, efo'ch cynllunio hefyd, yn bod ni wedi eich cynorthwyo chi ella i sôn mwy dipyn bach am gynllunio ac asesu a'r dulliau addysgegol hefyd. Diolch i chi am roed yr, eich amser. Sori, da ni ddim dros yn amser, ond cofiwch hefyd bod ni, ni fel ymgynghorwyr, um, a ieu a fi, ac hefyd bod eich ymgynghorydd sydd yn gweithio efo chysgol chi hefyd yna i gynorthwyo. Dwi'n meddwl bod ni ar y sleid ola un, jyst rhoi blas sydyn i chi o'r hyn sydd i ddod, pan bod chi eisiau cynllunio'ch blaenoriaethau, mae hynny'n handi iawn dydy. So mae'r sesiynau dysgu proffesiynol pellach fydd yn cael eu cynnig ydy y ffocws eto iechyd a lles yn parhau. Son am ddilyniant, asesu a pontio, a hefyd gwerthuso ar ôl ymholiad. Wan, cyn i fi fynd, dwi jyst yn mynd i stopio rhannu hwnna'n sydyn. Dau funud. A jyst danos lle mae bob dim yn byw, jyst rhag ofn bod chi ddim um, wedi weld o. Sydyn iawn, iawn, iawn. Na ni, a'i nôl i rannu Felly, hynny eto, da ni. Felly, dan yn canolfan cefnogaeth gwe. Dwi'n chi weld o. Dwi'n gwybod o'ch dod i fyny, yn dweud Ynddi. Um, o dan cwricwlwm i Gymru, ac o dan y rhwydweithiau, mae yna um, mae yna dilsan benodol iechyd a lles lle mae yna enghreifftiau i chi edrych arnyn nhw. Da ni fewn i hwnna rwan, mwy bodol ar amser. Ond yn y dysgu proffesiynol, mae yna... Dwi'n gadael i fi fynd lawr, dwch. Dwi'n gadael i fi fynd lawr, dwch. Dal ni'n lawr yna. O dan arweinwyr panel ag ymarferwyr, mae yna fwtwm cynradd, mae yna fwtwm uwchradd wedyn, sydd yn cynnwys yr holl fideos o'r sesiynau yma, ond hefyd mae yna um, adnodda pellach i chi hefyd. Felly yn fanno fydd y recordiadau, ond hefyd yn fanno fydd y cyflwyniadau i chi. Felly dyna ni. Iei, dwi'n ni'n os oes gwestiynau cyn i ni fynd, ta da ni ddim dros yn amser bore 'ma dwi'n meddwl. Ond um, diolchgar iawn i chi am roed eich amser bore yma. Um, a gobeithio bod chi wedi cael rhywfaint o fydd allan o'r cyflwyniad.
Sa chdi'n stopio recordio os gwelwch yn dda, Irian?